Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Ob der am feudalen Japan ënnerwee wëllt sinn? Oder op Twitter Äerch wëllt wéint enger Zauberwelt streiden? Eppes bleift bestoen! Mir sinn professionell onprofessionell! Wann een neien Deel oder Spin-off vun der Yakuza-Rei dobaussen ass. Da gëtt et nëmmen een, dee sech dëser Tâche kann unhuelen. Keen Boss ass him ze schwéier. Et ass keng Side-Quest, déi em ze schued ass. Den Jules verreet äech wat et alles am neien Deel ze erliewe gëtt. Enn Februar koum bei eis de Spin-off zur Yakuza Franchise mam Numm Ishin eraus, beziehungsweise de Remaster vun dësem bal 10 Joer ale Spill, dat bis dohin Japan exklusiv war. Fans vun der Franchise ware sécherlech iwwerrascht, mee och frou ze héieren, datt esou laang nom Original-Release dësen eegenaartegen Titel lo awer nach en offizielle Release am Weste krut, an et net méi néideg ass, dat Spill deier aus Japan ze importéieren a Japanesch ze léieren a liesen ze kënnen. Ween net mat der Yakuza-Franchise vertraut ass, fir deen ass dat Spill warscheinlech ënnert dem Radar bliwwen. Zemools esou kuerz virum Mäerz mat senge fetten Triple A Verëffentlechungen. Eventuell krut een nach mat, datt e japanescht Kampfspill mat Story-Fokus erauskoum, dat an der Samurai-Zäit spillt. Tatsächlech wäerte Yakuza-Kenner schnell feststellen, datt hei all d'Haaptfiguren an aner wichteg Personnagen a Géigespiller aus der Haaptserie anscheinend zur Schauspillerei gewiesselt, a sech verkleet hunn, fir an engem Periodendrama matzespillen. Dës fiktiv Figure ginn hei hir Gesiiter hier, fir real historesch Persounen ze verkierperen an enger Geschicht, déi ebenfalls op echte geschichtlechen Eventer opgebaut ass. Dobäi brénge se awer witzegerweis hir Perséinlechkeeten aus de Yakuza-Spiller mat an hir Performance eran, wat sécherlech fir eenzegaarteg Interpretatioune vun den historesche Personnage suergt. Ishin als Spill an der Samurai-Zäit ze beschreiwen, ass awer nëmmen hallef richteg, well d'Story spillt an der sougenannter Bakumatsu-Period, eng chaotesch Zäit voller ziviller Onrouen a Regimewiesselen an der zweeter Hallschent vum nonzéngte Joerhonnert, déi d'Enn vun der gesellschaftlecher Uerdnung an de Samurais war, wéi et se bis dohi gouf. Den Afloss vun der Baussewelt an den Handel mam Westen hat ugefaang, Japan fir ëmmer ze veränneren

Fir de Mäerder vu sengem Adoptivpapp ze fannen, reest heen an déi deemoleg Haaptstad Kyoto a geréit tëschent Fronte vu verfeindete Fraktiounen, wou déi eng déi al Hierarchie an Traditioun schütze wëllen an déi aner den ale System ofschafen a sech dem Rescht vun der Welt méi opmaache wëllen. Méi verroden ech hei net iwwer d'Geschicht, mee dir kënnt iech op dat serienüblecht Netz aus Intrigen an Twists mat vill Drama an enger gudder Portioun Pathos astellen. Nieft de Personnagë schéngt awer och de Gameplay selwer e Periodekostüm ugedo ze hunn, well obwuel d'Spill sech zwar duerch säi Setting visuell kloer vum Rescht vun der Franchise ënnerscheet, mécht et spilleresch immens vill d'selwecht ewéi d'Haaptrei. Wee schonn eemol e Yakuza-Deel gespillt huet, wäert des Ëfteren en Déjà-vu hunn. Deelweis absurd a witzeg Sidequests, déi leider ni vertount an nëmme minimalistesch animéiert sinn, check. Kéipweis NPCs, mat deenen een eng Frëndschaft opbaue kann, andeems een hinne Gefalen deet oder just mat hinne schwätzt, check. Kéipweis Minigames a Niewebeschäftegungen, wou natierlech Klassiker wéi Aangelen, Karaoke, Glécksspiller an eng Kampfarena net feelen dierfen. Check. Kéipweis Butteker a Restaurants, wou een Iesse kritt, bei deem d'Waasser am Mond zesummeleeft? Check. Du wëlls einfach just duerch d'Stad vun A op B lafen, mee all 50 Meter wëll eng Grupp Assi e Sträit mat dir ufänken? Double check. Verschidden Elementer goufen awer och gekonnt vun der Modern aus der Haaptrei zäitgeméiss op eChine iwwerdroen. Schnellreese per Taxi, dat hei duerch Sänftenträger ersat gouf. Oder d'Danzminispiller, déi hei dem sougenannte Bujo-Danz Plaz man, sinn nëmmen zwee Beispiller. Et wär awer och falsch ze behaapten, dat Ishin guer näischt Neies ubitt. Well d'Geschicht dës Kéier am Kyoto vum nonzéngte Joerhonnert spillt, kréie mer eng komplett nei Map inklusiv ënnerschiddleche Stadvéierelen a Bëschweeër. E klenge Farming Simulator gouf elo och agebaut. De Kiryu Ryoma ka sech elo vun all sengem Stress an enger Bauerenhütt erhuelen, wou Geméis a sou weider ugebaut a verkaf gi kann, fir dat e mat de Suen d'Hütt an d'Produktioun verbessere kann. Oh, an hie kann hei och nach fir seng Matbewunnerin kachen. Déi opfällegsten Neierung sinn awer wuel déi eenzegaarteg Kampfstilen. Wéi bei de Kiwami Remakes och, kann eis Spillfigur am Kampf tëschent 4 Stile wiesselen.

Leider sinn awer am Ufank, zemools de Pistoulekampf, wou een eigentlech just vun de Géigner fortlafe ka fir da schnell op se ze schéissen, an de schwéierfällege Schwäertkampf, wou de Ryoma sech zimmlech lues beweegt an oft net reagéiere ka wann e Géigner sech zitt an hannert en trëppelt, net esou spaasseg an et gräift ee gären op de vill méi reaktive Brawler-Stil zeréck. Fir dat vollt Potenzial vun dësen neie Kampfstilen ze notzen, muss ee Gedold matbréngen, A genuch Erfarungspunkte sammelen an investéieren, fir säi Moveset auszebauen. Eréischt da schéngen all Stile gelongen a maache gläichermoosse Spaass. Gedold brauch een och fir den neien, méi ausgebauten Ausrüstungssystem, deen éischter un RPGs erënnert. Gezei fir sech ze schützen a Waffe kënne bei engem Schmadd kreéiert, verbessert a mat Buffs ausgerüst ginn, sou datt een engersäits genau erkennt, wat wou besser ass, mee anerersäits vläit och, mat enger ënnerlevelter Waff 10 Minutte laang brauch fir e Boss ze packen, well een einfach net genuch Schued mécht. Dësen zuelebaséierten RPG-System ass sécherlech Geschmackssaach, mee Fakt ass, datt Upgrades am Spill zimmlech deier sinn a vill Ressourcë verlaangen, déi een entweeder just zoufälleg fënnt oder als Belounung kritt. Sou hat ech an der Haaptgeschicht zäiteweis d'Gefill ënnerlevelt ze sinn mat mengen Ufankswaffen, déi ech ganz laang net verbessere konnt, obwuel ech prinzipiell kenger Niewequest oder Minispill aus dem Wee ginn. Wa mir da scho beim Kritiséiere sinn, muss ech awer och mäi gréisste Minuspunkt nennen, Et ass einfach schued a stécht och direkt an d'An, datt hei en einfache Remaster vun engem PS3-Titel gemaach gouf a kee richtege Remake wéi deemools mat Yakuza Kiwami 1 an 2 fir d'PS4.

A loossen dat u sech gutt bevëlkert a liewegt Kyoto heiansdo méi elle wierke wéi néideg gewiescht wär. Hätt Sega hei e bësse méi an de grafegen Update investéiert, hätt vläit besser kënne verstoppt ginn, wéi al dëst Spill schonn ass. Souguer d'Gesiiter vun den Haaptcharakteren, déi deemools duerch hir Detailer an Designs liewensecht gewierkt haten, schéngen elo net méi ganz zäitgeméiss an e bëssen hëlzern.

Mee vläit bitt de Setting vun Ishin heifir einfach manner Spillraum. Schlussendlech wäert Ishin wuel méi en Nischentitel bleiwen, deen éischter fir Fans vun der Franchise interessant ass, zemools duerch säin eenzegaartege Setting a Spillelementer, déi e vum Rescht vun der Franchise ënnerscheeden. Spilleresch funktionéiert dat meescht, ewéi et soll, d'Haaptgeschicht a Charaktere sinn interessant genuch, fir de Spiller bei der Staang ze halen, woubäi een nach e bësse japanesch Geschicht léiere kann. An et kritt ee genuch Inhalt fir seng Sue. Ëmsou méi schued ass et dofir, datt hei d'Chance verpasst gouf, eng richteg zäitgeméiss Neioplag mat verbessertem Gameplay a Grafik ze produzéieren, déi méi e grousst Publikum hätt kënnen unzéien, mat hirem relativ onverbrauchte Setting an ofwiesslungsräiche Gameplay. Ah jo, do hu mer en, den Elefant am Raum. Nee, nee, nee, ech mengen awer net deen Elefant. Ech mengen deen hei. Ah jo, 't ass wouer. Oh, do war jo dee ganzen Internetskandal a Boykott a wat nach ëmmer vun deem Hogwarts Legacy. Ma ob et méi ass wéi dee ganze Shitstorm, wou der gesinn hutt, dat gesi se elo. Och eis ass d'Kontrovers ronderëm d'JK. Rowling natierlech net entgaangen. A vun Harry Potter, oder an dësem Fall vun Hogwarts Legacy, kann ee mëttlerweil jo och schlecht eppes soen, ouni sech domat ze befaassen. Dowéinst wëlle mir elo och direkt kloerstellen, dass mir a kenger Form deem zoustëmmen, wat d'JK. Rowling vu sech gëtt a behaapt. Ganz am Géigendeel. A mir sinn och der Meenung, dass d'Entwéckler vum Spill kloer gemaach hunn, dass se och anerer Meenung sinn. ewéi zum Beispill duerch hir Inklusioun vun Trans-Charakteren oder engem Character Editor ouni Geschlechtertrennung bei den Optiounen an an deem een säi Schlofsall tëschent Witch a Wizard separat auswiele kann. Op engem dës Entscheedungen, déi kloer géint dem Rowling seng Meenung ginn, duerginn oder ee partout an dësem Fall d'Wierk net vum Kënschtler trennen wëll oder kann, bleift schlussendlech awer jiddrengem selwer iwwerlooss. Mir hunn eis awer dozou entscheet, dëst Spill reng als Wierk vum Entwécklerstudio Avalanche Software ze betruechten an d'Spill esou fir seng eege Wäerter ze reviewen. Komme mär also elo zu eiser eigentlecher Review zum Spill. Laang ass et hier, dass et zu Harry Potter e richteg gutt Spill ginn ass. Dat lescht, welch mir elo an de Kapp giff kommen, wier wuel Orden des Phönix oder souguer vläit Prison of Azkaban. Ëmsou méi frou war ech also wéi Hogwarts Legacy ugekënnegt gouf, an deem een fir d'éischt souguer säin eegene Charakter a seng eege Story erliewe kann, ouni eppes noszespillen, wat ee schonn aus de Bicher oder de Filmer kennt. Nodeems ee säi Charakter erstallt huet, leet d'Spill och direkt lass an 't gëtt een ongewéinlecherweis eréischt als Fifth Year Student an Hogwarts eran gelooss. An esou reest een dann och net per Zuch, mee per fléiender Kutsch no Hogwarts. Dëst gëtt awer abrupt vun engem Draach attackéiert an et flücht een per Portkey zu enger ofgeleeëner Ruin, ewou een e Portal zur Gringotts an engem mysteriéisen Dungeon fënnt, ewou een e Pencil fënnt, deen revealt, dass eise Charakter eng antik Form vu Magie gesi kann a potentiell och benotze kann. Als een do awer vun dem Uführer vun enger brutaler Grupp vu Goblins ugegraff gëtt, flitt ee weider no Hogwarts an esou geet et drëms iwwer d'Spill hinwech erauszefannen, wat et mat der antiker Magie op sech huet an wéi een se am beschte benotzt. Dozou kritt een dann nach Hëllef vun de Portraite vu fréiere Professore vun Hogwarts, déi och eng Verbindung zu dëser Magie haten.

Dat geet entweeder iwwer d'Froen, déi d'Spill engem stellt, oder et wiert een einfach selwer. Wien wëll kann awer och, wéi ech et gemaach hunn, säi Wizarding World Account mam Spill verbannen an esou direkt säin Haus, dat een do zougedeelt krut, och am Spill kréien. Des Weideren och säin Zauberstab an e puer exklusiv Kleederstécker. Zu Ufanks muss een dann och nach e puer vu senge Schoulklasse besichen, wou een nei Zauberspréch léiert, Dat wéi an den alen Harry Potter Spiller iwwert Minigames geschitt. Dës sinn awer wierklech méi aus Nostalgie-Zwecker do, well fir ze verléiere misst ee sech wierklech schonn drop uleeën. Wärend een bei den éischten zwou bis dräi Klassen nach e weidert Minigame ze spille kritt fir den neien Zauber auszetesten, ginn dës leider séier nëmmen zu klenge Side-Quests, déi aus enger kuerzer Cutscene bestinn, ouni datt ee selwer eppes ze spille kritt.

Allgemeng muss ech soen dass ech enttäuscht sinn wann et em Minigames geet, well dovunner ginn et wierklech net vill. En Duellclub huet een, mee deen ass vill ze liicht an et kann een och nëmmen zwee oder dräi Dueller maachen an da war et dat. Et kann een déi nämmlecht Dueller net emol widderhuelen. Nämmlecht esou mat Summoners Court, e Minigame bei deem ee mat Accio eng Aart magesch Reverse Petanque spille muss. Dat kann ee 4 bis 5 mol spillen. An da verschwënnt et fir ëmmer. Dat eenzegt wat do bleift ass en Time Trial mam Biesen. Dat ass zwar cool, mee och ze liicht fir et méi wéi zwee bis dräi mol ze spillen. Dofir ginn et dann awer e puer dovun op der Map verdeelt. A well dat op der Map verdeelt ass, benotzt een dofir och gären de Biesen zur Fortbeweegung, well d'Map ass verdammt grouss. Fir de Biesem kritt en dann och massiv vill Skins an e puer Upgrades, déi een duerch eng Sidequest fräischalt, fir de Biesem méi schnell ze maachen. No enger kuerzer Eingewöhnungsphas, uvu d'Fléien nach e bësse weird ass, gewinnt ee sech awer och schnell drun an et mécht Spaass och einfach blann ronderëm ze fléien an ze entdecken, wat d'Map esou ze bidden huet. Den Hippogreif, Thestralen a weider Reitdéiere kritt en iwwregens spéider och nach. Kommen awer mol dozou wat ech zum Entdecke sot, well dat ass wierklech vill. A wann ech so vill, mengen ech vill. D'Entwéckler hu wierklech bewisen, dass och si riseg Fans vun der IP sinn, andeem se einfach eng gigantesch Welt voller Léift zum Detail kreéiert hunn. Un all Eck fënnt een iergendeppes Interessantes, a verschiddenes dovun si Referenzen zu Saachen, déi ee vläit schonn aus de Bicher oder Filmer kennt, aneres huet sech awer komplett nei ausgeduecht. Virun allem Hogwarts selwer ass esou voller Details an esou grouss a verschachtelt, dass et de Beschreiwungen an de Bicher no wierklech absolut gerecht gëtt. Net nëmmen ass d'Schlass e risegt Labyrinth, mee och no 10 Stonne Spillzäit oder sou hunn ech nach Plazen am Schlass fonnt, déi ech bis dohin nach net gesinn hat. An wonnerschéin gesäit dat Ganzt uewendran och nach aus. Dës Léift zum Detail breet sech awer iwwer dat ganzt Spill aus, Op Hogsmeade oder de Forbidden Forest, iwwerall fënnt een un all Eck eppes wou ee stoe bleiwe kann, well een eppes Cooles gesinn huet. Esou hunn ech zum Beispill engem Museker op der Strooss e bësse Geld ginn, an wéi ech en déi Kéier drop an engem aneren Duerf begéint hunn, hat en sech mat deem Geld en neit Instrument besuergt. Awer natierlech gëtt et och déi typesch Sammelquest, wou ee gefillt dausendmol den nämmlechten Objet fanne muss. An dësem Fall sinn dat Field Guide Säiten, mee do kritt een dann och wéinstens ëmmer erëm e bësse Lore zu der Welt mat dobäi. Dozou leeft een da ronderëm a benotzt nonstop Revelio fir dës Säiten opzedecken.

Voilà, du hues dat. Wär schéi wann d'Leit hautdesdaags mol géint hiren eegene Kapp benotzen. Emilio? Nice! Niewent der Main Quest fënnt een awer och eng Tonn u Side Quests an deenen een nei Zauberspréch léiere kann an och seng Klassekamerode besser kenneléiere kann. Gezwongen ass ee selten dës wierklech ze maachen, awer grad d'Quests, déi een mat aneren Hogwarts-Studente mécht, sinn ofwiesslungsräich an droen och vill dozou bäi, dass een sech wierklech wéi e Schüler an Hogwarts fillt, a fügen sech organesch an de Gameplay an. Hey, hey, hey, hey! Hues Loscht op eng Quest? Ech hunn nees eng Schatzkaart fonnt. Du kéints mer wierklech, wierklech immens hëllefen, indeems de mer dee Schatz fënns, well ech kréien et alleng net hin.

Mee bei all deem, wat Hogwarts an d'Welt ronderëm esou lieweg wierke léisst, stéisst eppes wierklech sauer op. An zwar, dass Hogwarts an der Nuecht einfach ausgestuerwen ass. Net mol an de Better leie Studenten. Nee, se sinn einfach fort. An net emol Wachen oder Geeschter tauchen owes op. Dat ass virun allem traureg, well et zimmlech fréi am Spill eng Sidequest gëtt, an där ee sech owes viru Proffen, Prefects a Geeschter verstoppe muss a se ëmgoe muss.

An esouguer déi dräi onverzeilech Flich, déi een am Spill léiere kann. Expelliarmus! Abracadabra! Sinn der erëm! Méi Designer-Händschen! Abracadabra! Virun allem cool ass, dass bis op e puer Ausnahmen all Sproch och ausserhalb vu Kämpf hiren Notze fanne kënnen. sief et fir Rätsel ze léisen oder fir Plattformen zum Kletteren ze schafen. Fir seng Zauber ze benotzen, setzt een se einfach op ee vu 4 Slots, déi een da benotze kann, wärend een de rietsen Trigger oder R2 unhält. Duerch Oplevele kann een herno och bis zu 4 Gruppe fräischalten, déi een da gläichzäiteg per Tastendrock auswiele kann, ouni d'Spill z'ënnerbriechen. Ass ee bis esouwäit, kritt een och an de Kämpf vill méi interessant Dynamiken a Kombos hin, déi grad bei méi staarke Géigner wierklech wichteg ginn. All Géigner-Typ huet och eng verschidde Schwächt, déi een ausnotze kann an et bleift engem dobäi awer ëmmer selwer erauszefannen, wéi een Zauber am beschte wierkt. All Zaubersproch huet awer och e Cooldown, fir dass een se net spammen kann. Dofir kann een dann awer och de Basic Cast benotzen, deen aus roude Fonke besteet, deen een op seng Géigner schleidert. Alles an allem ass de Kampfsystem wierklech gelongen, och wann e bësse brauch fir e bësse Comboen erauszefannen. Grad zu Spillschluss leeft et engem wierklech alles flësseg vun der Hand an et fillt sech wierklech un, als hätt een grouss Fortschrëtter gemaach. Sou, ech mengen ech hunn och elo endlech gesot wat ech ze soen hat. D'Spill huet wierklech verdammt vill ze bidden an alles dovun mécht schlussendlech richteg Spaass. Ob een Hogwarts an d'Map ronderëm erforsche wëll oder nëmmen duerch d'Story spillen oder einfach nëmme kämpfe wëll, et kritt een un all Eck eppes gebueden, ouni dass sech d'Spill iwwerlueden oder langweileg ufillt. Eenzeg e puer Klengegkeeten wéint ech gäre verbessert gesinn, ewéi dass Hogwarts nuets esou eidel ass, de Mangel u Minigames an d'Feele vu Quidditch, wat zwar u sech net schlëmm ass, mee wier nice to have. Falls e Sequel kënnt, hoffen ech dass dës Nitpicks behuewe ginn, a wann ee sech den Erfolleg vun Hogwarts Legacy sou ukuckt, ass dat wahrscheinlech. Ech kann op jiddefalls vollends iwwerzeegt soen, dass egal ob een Harry Potter Fan ass oder net, et kritt en hei e wonnervollt Spill vollgestach mat Léift an Detail, Wien et selte gesäit, mat engem Gameplay Loop, deen einfach ze verstoen ass, awer och ni langweileg gëtt, an kann een dofir nëmmen Sitzereng empfehlen. An nees eng Folg gepackt ouni gecancelt ze ginn. Ma Gott sei Dank hunn déi 3 Leit wou eis Folge kucken eise Blödsinn gär. Ma an deem Sënn, Ciao! Lo am Eescht, Weem seng dämlech Idee war et, fir e Redaktiounselefant hei eranzehuelen?

Ech hunn an der Luxplay elo erbäi geschriwwen, dass mer elo an d'Therapie steigen. Am Eescht, weem seng dämlech Idee war et en Elefant hei eran ze huelen? Rëscht mit Sauerkraut. Spin-off vun der Yakuza-Rei.

Ok, nei Key. Lo hunn ech schonn vergiess wat ech wollt soen. Bass prett?